Kia ora tātou, ko Te Pōno o Te Pōno tōku ingoa, kāre au i te paku mōhio kai te aha kē au ki konei, heoi, me ngana au ki te whakatutuki i ngā mahi. Ko au te kaiwhakawā, ko tāku e tiro ana, mehemea e hāngai ana te tangata ki te kaupapa, aotira mehemea e whakapono ia A ki tōna kaupapa. Hoi, nō te mea kāre au e, kāre au he tangata kaha ki te whakarongo ki ngā kōrero a tētahi atu, ko te tīma kei a ia ngā pūkoro hōhonu koia te tīma katoa. Hāpai! Ā, ā, nō reira, kia ora tātou. Pēhea rā te tīmata i tēnei? Ae, ka pai. Ao, e toru ngā mīniti mō ia kaikōrero, ka pai, māku rā e rua mīniti, tahi mīniti hea. Pai tēnā? Oh, e rua mīniti? E, e toru. E toru mīniti kai ia kaikōrero. Ka pai, nō reira kua tīmata e a tātou. Kia ora tātou.
Tēnā tātou ngā uri o Ngāti Awa e whakarongo mai nei. Kua tae mai ngā uri o Te Puhi o Mātatoa ka ko wai ko Wairaka nā ōna mahi rangatira i tapaina i te ingoa o te kāinga, nā ōna mahi rangatira i tapaina i te awa o te Atua, Autaia, Maia, ngā mea katoa ka taea i tō tātou tipuna whāia. Ka āhei ngā wahine o Ngati Awa ki te tū, ki te pae tapu, ki te tū, hei kai wero. Nāwai te kōrero, kia whakatāne au i ahau, kia whakatāne au i ahau, kia whakatāne au i ahau, kia tau. Kei ngā koroua, kei ngā kuia, kei ngā parata e noho ki tērā taha o te taiapa, tae noa ki ngā tamariki kua karapinepine mai i te rā nei, tēnā tātou. Ko Rangipari Bauschel Ngaropu tōku ingoa, anō. Kua tae mai au, otirā mātou, ngā māreikura ātaahua o Ngāti Awa, te tīma toroa, Ki te hiki i te mānuka o te rā. Ko te pātai, ka āhei ngā wahine o Ngāti Awa ki te tū ki runga i ngā pae tapu, otirā, kia tū hei kaiwero anō hoki. Ana i mātou e poho kererū ana, i a mātou e kī ana, āe, kua tae te wā. I au e taki ana i taku rotarota auaha, taku slam poem, I tuku mihi atu au ki te puhi ariki o Ngāti Awa, a Wairaka. Nā ōna whakapau werawera, nā tōna māia, nā tōna ū ki tōna puku mōhio, ahakoa ngā tikanga o te wā ā ira nei, i tū ia i roto i tōna make ake Mana whakaheke i roto i tōna mana wahinetanga. Nā te āta tātari i tōna ake horopaki, i te wero o te wā me kī, i whai ia i te huarahi kia ora ai tōna whānau Kia ora ai ōna tikanga, kia ora ai te reo kua rangona whānuitia i tēnau kaupapa i a Ngāti Awa te Toki. Homai te pīki pakipaki mō tērā āhuatanga e hoa mā. E whakapono ana mātou, ko ērā pūkenga, ko tērā momo kawenga o te tangata, ko tērā tirohanga o te tikanga, He, he kaupapa tuku iho ki ngā tātai whakapapa o, o ngā uri o Ngāti Awa. Anei mātou e pātai atu i a mātou e haere ana ki ngā wānanga reo, ki ngā kura reo, kei konā mātou, Tāne mā, kei hea koutou? Kei raro.
Kia ora ki a tatou. Aa Me timata pea me tetahi karakia. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te kahui o na ariki, mai e te tawhiwhi atu ki na atua. Owe ka taakina te mauri ko te mauri ahua noa mai ki runa ki wenei taura, ki runa ki wenei tauira. Kia tau te mauri ki runa ki wenei tamahine, ki runa ki wenei tamatane. He tukuna anō te whaiororo o Tāne te waiora. Tēnei te matatau kia eke whakatū tārewa ki te rani. Uhi wēro tau mai te mauri o Haumi e ui e i tāiki e. Nā reira, anō nei aku āriki tapairu E tū nei tēnei nā i runa i te whakaiti, i runa i te whakaiti, e tū nei ki mua i a koutou i runa i te whakaiti, e tū nei i mua i tōku rōpū, te rōpū a Tieke i runa i te whakaiti. Waiho rā, mā te tāne, mā te tangata anō e whakaiti i a ia. Nā reira. Ehara tēnei te mahi ōkawa, ehara mātou i runa i te marae ātea, engari ka tae atu rā mātou ki konā, ki te marae ātea, ko te ōkawa, ko ngā mahi ōkawa te mahi. Nā reira, waiho rā wahine mā, mātou hei whakanunu rākau mō koutou, Ko koutou rā, ka toro atu ō koutou karana ki te wāhi naro, ā, ki te ao wairua, ko tūwhera mai rā nā tātou, ko wai ka tiaki i a koutou, ko wai ka tiaki i a koutou, anei ko mātou rā, nā Tāne. Nā reira, e whakahē ana mātou i te pātai, Ka āhei te wahine ki te tū ki runai te marae ātea, ki runai te pae tapu, anō hoki Ka āhei te te wahine ki te tū hai kaiwero, Karekau! Karekau! Karekau! Ka waiho atu rā mā Te Pōno, ā, mā Mike, e whaka roa ake nā kōrero e pā ana ki te kaiwero, Anā, mā Toa, anā kai roto i te inua, Toa! Māna hei hei whakamārama atu I te āhuatana ki te kaiwhaikōrero ki runa i te pae tapu. Nā reira e mihi ana ki a tātou katoa, mauri ora ki a tātou. Ko Ngāti Awa e nunuuru nei i! He nui ake taku pateroa i tēnā. Ko Ngāti Awa e nunuuru nei! Kia ora, kai raro.

Te taha āu e kia whakatāne au i ahau. Tēnā tātou katoa e te whānau, koirā tētahi kōrero e mōhiotia whānuitia e te iwi Māori, pēnā he maroke te kōrero, me tū ki te pao, ki te waiata rānei, nō reira koirā noa iho tāku e tautoko atu ana i tō tūna, a ki te kōrero mataku pao. Hoi anō, tērā tērā āhuatana, a i tēnei wā e tohe tonu atu ana i tēnei Kōrero, Ehara te wahine e whai mana ki te tū. Nā wai kē ērā kōrero nā koutou, ēki ēki. Heoi anō, ko tāku e whakaaro anō hoki, ētahi o koutou, arā, kei te kite tātou kei te mimiti haere tēnei āhuatana o te tāne ki te tū, ko ōku koroua tonu ērā e whakapau kaha anō nō reira, Ki te kore koutou e pīrani ki te haere ki te ako i nā mahi ki te ako i ērā āhuatana ka tika kia kounga ake ai te reo, kia kounga ake ai nā kōrero, kia whakakataina, ehara ki te whakakataina e ngā kōrero, engari kia whakakataina te iwi ki te mīharotana o te pai o ngā mahi koirā pea tāku e wero atu ana ki a koutou te tāne. Nō reira, i runa i tērā āhuatanga, Ka whakautu au ki tēnei ō kōrero e Les. I roto i ō kōrero, i tīkina atu e koe ērā kōrero tuku iho rawa atu nō ō mātou mātua tīpuna, engari nō konā e hoki ēnei kōrero. Nō reira, anei, anei tāku ki a koe. E hoa, He wā tonu mō te wahine ki te tū ki te kōrero, engari, ehara i te mea me whai mana noa iho ki runga i te pae tapu, arā te pae nekeneke, āe rā, nā, tētahi mineti, arā te pae nekeneke nō reira ko tāku he whakatoaroahia ake i ngā kōrero te nuinga o te wā nō reira ka whakaitiiti au i a au anō, Ki a koe, i whakaputa i tērā kōrero, ka noho ki te whakaiti ērā aha atu rānei, anā, me whakatinana tonu i tērā āhuatana inā hīkoi tana. Nō reira, koutou māna tāne, ahakoa, āe, nō te tāne tērā mahi roto o Ngāti Awa, hai aha, i reira hoki a Wairaka. Ki te aha, kia pai, kia haumaru, kia noho tana iwi ki konei pēnei i a tātou e noho mai nei. Tēnā tātou.

Engari hei kihikihi i a koe e. Tēnā, ā, ka tīkina atu i taua waiata rā, te whakaahua nei, whakatinanahia nei i taku kōrero, me pēnei ana. Ko ngā mahi o te kaiwero, ko tāna, E pupuri nei i te rākau, he rākau e pupuri ana. Kai te rongo koutou wahine mā. Tē taea te pupuri i te rākau, tēnā kua tukuna i te kaiwero, ko tōna mahi, ka karohia, ka kauparehia i ngā huatanga, mā te rākau e kauparehia i wero o ngā huatanga. Tē taea te wahine, te haere, te tuku i te wero, mena karekau he rākau, Mōhio pūmau tātou he aha te rākau, nō reira, anō nei, ko koutou tēnā e whakahuatia nei i te whakataukī o tō tātou tipuna i a Wairaka e mea ana, kia whakaaha, kia whakatāne hoki au i ahau. Nē, kia whakatāne, nāna, ko Wairaka tērā e E whakatōngia i te āhua o te tāne kia, kia mau i te hoe, koirā ko te tauira mā tātou. Ka tika rā he wāhanga mō te wahine, ka, ka noho ki muri, kei te whakarongo koe babe? Ka, ka noho ki muri, ana, tiaki pai i a mātou. Ko tā ngā tāne, E awhi i a koutou, e patu i te hunga e whakahē i a koutou, nō reira, ā, nā runga i tērā, ā, ko te mana o te tāne e kawe i te wero, werohia ngā mea katoa, tukuna i ngā kōrero tētahi te, tē taea te wahine te mahi i wērā mahi, nā te mea karekau he rākau. Nē? Karekau he rākau. Kawe whakarongo ki waku kōrero tamariki mā. Tatari mō te, ka tae atu koe ki te tekau mā waru pakeke ai. Ā, nō reira, i runga i tērā, mōhio pūmau tātou, ā, he wāhanga, he mahi tā te wahine, he mana tā te wahine. Engari, he mana anō hoki tā te tāne, ko tā ngā tāne e awhina, e whakamarumaru nei i ngā wahine, mā mātou e kawe nei i ngā huatanga o te wero, mā mātou e tū hei pūkōrero mā wā tātou hapū, mā koutou e mea ana ki a mātou, oh, ae, he beautiful tērā, ae, he reka, he reka te kōrero, Koirā wā koutou mahi hei manaakitia i a mātou. Ko tā mātou e pupuri nei i te rākau mō āke tonu atu. Nō reira, i tēnei wā, kawe au a Māharahara ki tērā o ngā kōrero o tō tātou tipuna, kia whakatāne ake au i ahau. Nō reira, kia roa anō tātou.
Taihoa, kai te hē mai te tāne i muri nei. Taihoa, taihoa ake nei. Tuatahi ake, kai te mihi ki a tatou, inā rā te kōrero, awe nei nā, kai te whakaae mātou, mātou, me āhei te wahine ki te whaikōrero, ki te wero i runga i ngā pae tapu o Ngāti Awa. Kai te kaha whakaae i te mea, ara, Ko mātou kē ngā mea pupuri i te rākau. Anei kē mātou e pupuri ana i te rākau. Maumahara tērā i rongo koe wāhine mā! Ko tātou kē ngā mea pupuri i te rākau, nē rā? Tuatahi ake, koina, nā, te mea tuarua, Kāre au, ā, kāre au i te wahine, ā, whakaiti, he wahine whakahīhī kē ahau. Nō reira, anei ahau e tū whakahīhī nei. Kāre e kore koutou e hiahia ana ki te mātaki i tēnei wahine e mahi ana i te wero, nē rā, arā, kua pēnei, arā, arā, arā, kua kite mai koutou, nē rā, nē rā, ka mātaki kē koutou me te titiro, me te whakarongo ki ngā puha a te wahine. Nē rā. Ā, kei te rongo koutou, ā, i runga i ō tātou pae, kei te maroke haere ngā kōrero. He kaha rawa ngā inoi, he kaha rawa ngā inoi, ana, ana, anei kē ngā wāhine, kua reri kē ki te whai kōrero. Kua reri kē mātou ki te whai kōrero. Kei te pēnei tonu a Les, tēnā kua homai te kaha ki ahau, kia pai ai waku whai kōrero, kia tautoko mai ngā wāhine i a au ki te waiata. Auē! Tēnā tukuna mai! Āmene! Ana, kua tū kē mātou ki te whaikōrero. Nera. Anō hoki ā te whaikōrero ā matua mōhio au nā ngā kuia kē ngā tāne i whakaako ki ngā kupu, ki ngā whakapapa, ki ngā tātai whakaheke ki wō tātou tāne. Ka aroha kē ngā tāne o ēnei rā, kāri te hiahia whakamahi i wēnei. He aha āe nā te mea He wahine kē mātou. Ka aroha kē ngā wāhine. Nō reira, kua kimi, kua kimi mana, kua īnoi ngā wāhine ināianei. Engari, hei aha noa iho te īnoi, arā, kua tiki atu i te rākau, kua pupuri i te rākau. Nē rā, kua pupuri, ana, kua whaikōrero. Nē rā, Kua tae te wā, kua tae te wā e hoa mā, ka aroha kē ngā tāne, ka aroha kē ngā tāne, kāri te whakamahi i wēnei, arā, kua rahi rawa ngā hereni, nē, kua rongo i ngā hereni a te Pākehā, hei tautoko i a rātou. Ā, kua tae te wā, kua reri ahau ki te wero, ki te whai kōrero mō te iwi o Ngāti Awa, nō reira, tēnā koutou, kia ara rā tātou.
Whai anō kei hea koe? Kāre anō au kua kite i a koe kua tū ki te whaikōrero nō reira tēnei ka whakahe. Aotira, hei te tuahine i rongo au i wō kōrero e mea ake ana e mōhio ana ngā wahine ki te whai a ki ki te mahi whakapapa. Kei te mōhio te wahine ki taua āhuatanga nā te mea he kaha nōna te wahine ki te moe ki te āhuatanga o te tāne. Te kaha hoki o te wahine ki te peke taiapa koirā kua mōhio ai te wahine a ki tēnei mea te whakapapa. Kāre ia e noho e noho mārō nei ki tāna tāne. Nā reira, Mēnā e hiahia ana koutou ki te tū ki te whaikōrero, i ngā rangi taha ake nei i tū ai te pōhiri, i riro mā koutou anō tērā. Kāre au i kite i a koutou i tū ana ki reira, kua riro mā tērā wō pāpā e Rangipare, ā, i tū ki te wahaina i ngā kōrero. I riro, ā, mā tēnei waku tuakana hei whakahoki i ngā kōrero. Kāre te wahine i tū ki reira, nā reira tēnei tonu ka whakahē i taua kōrero rā. Nā reira. Kāre e roa aku kōrero. A tēnei ka mihi ake ki te kaupapa. Haere ake nei, kāre tēnei e whakaae ki te hunga, ki te, te wahine e tū ana ki te kōrero, kua e ake ai te āhuatanga ki te wero, nō reira, he poto te tangata, me poto te kōrero, tēnā tātou. Whakahātia i nāianei. Tea? Aia. Ia, rua miniti mo te whakakapi, kotahi miniti. Toru miniti. Oh. Aia. Ka mahue kē ā koutou wāhine mā te haere ki te mea mea i tō mea. Hoi anō, kia kapo atu rā au i te kōrero a Pānia Papa e kī ana, Tiakina tō tara, kei kīia he pahikara, pēkiwhara, Ka tira, kei konei tonu tōku hoa? Oh, kia ora, darling. Hoi anō, ā, anō nei, ā, kia kapo atu ai te kōrero, ā, e kī ana, ko te kai a te ranatira, he kōrero, ko te kai a te āriki, he noho puku. Nā reira, aku āriki tapairu, me noho puku koutou, kore rawa mātou e whakaae, Ko te ehe, ko te kao, ko te karekau, ko te kīhai, ko te nō hea, nō hea, nō hea. Nā reira, e mihi atu ana ki a koutou wahine mā e nana nei ki te, ki te tū i runa i te tūnga o te tāne, kei a koutou rā te whare tanata, kei a koutou rā te whare aitua. Waiho Mātou, a Tama Narenare, me ō mātou purapura, e hora atu ki te marea, hei whakanahau i a koutou, e hika mā, koirā tāku, me te mea anō, kua haere ahau ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā hapū, kua pātai atu ki nā kuia, ki nā whaea, Hei whaea, he ao whakaaro? Ka ao, ka ao, kore, kore, kore rawa. Nā reira, me mutu pai konei, kia pai tō koutou ahiahi, Ngāti Pūkeko i roto i te whare e tau ana. Kia ora.
Oh, e te whānau, ka aroha ki ēnei tokorua e noho nei. Nā te taenga mai o te Pākehā, kua wareware rātou I kaha ngā wahine o Ngāti Awa ki te tū, ehara i te mea mō te tāne anake, ā, i au e taki ana i aku, i aku hapū, ko Te Tāwera, ko Te Paetata, te whare tipuna, ko Te Pahipoto, ko Ōruataupare, te whare tipuna, Ko Uiraroa, ko Uiraroa te whare tipuna, arā ngā kura huna a ō tātou, a ō tātou mātua tipuna e hoa mā. Me tū te wahine ki te kōrero ki runga i ngā marae, hei kaiwero anō hoki, nā, nā ō mātou kaha ki te pupuri i ngā rākau, puta noa i te motu. Tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā, huihui anō tātou katoa. Ki raro.
Anei ngā toa. Nā. a, a tēnei ka mihi ake rā kia koutou i ngā kaitau tohe tohe. A oti rā, a, e, whai, a, e whakaaro ana a, ki ngā Koroua, a e tū tonu ana ki te kōrero, ā, ahakoa te taumaha o te kaupapa e taea e rātou ā te whakakoakoa te whakakatakata, ā, nō reira tēnei rā ka mihi atu rā ki te āhuatanga, te āhua whakaputa o te whakakoakoa i tēnei kaupapa taumaha, ā, ki te wānanga, ā, nō reira tēnei rā ka mihi. Ā, nō reira, A kare au i paku whakarongo ki o koutou korero, engari e penei ana taku, a ki te taha o nga tane, ae, a e korero ana a ki te mana o te tane. Te mana o te tane, he aha ai te tane e tu ai, hoi ano a Kāre i tino tautokohia aua kōrero, ā, tīkina mai rā ētahi kōrero hei tautoko a i te tautohe. Ā, otirā, ā, ko ngā wahine, ā, ko ā rātou kōrero, ā, i whārikihia i runga i te, ā, te papa nei, ā, i kitea, ā, te māramatanga ki roto i ō rātou kōrero. Ā, nō reira, ā, Ko ngā toa, ā, e mihi ana kia koe e pau. Ko mātou ko Ruiha tēnā, ko ngā reigning champs o te tautohetohe o te motu. Ea, e mihi, e mihi. Ko ngā toa, whakaihu waka mō te tautohetohe e hoa mā, kai ngā wāhine. Ea. Ea, ko koutou ngā toa. Tū mai ki te kōrero. So hai tērā o ngā toki, te toki e hoa mā, kua kite rā o tātou wahine e tū ki te whaikōrero ki te wero. Awe anō, yeah, tērā. Kia ora tātou.